Зиләпай, сәмсез. Хәерле иртә, Николь.
Мин, мин. Зиләпай, дәгез, бу видео кысаларында гына син дип сөйләшик әле. Әйдә.
Кешенең кем икәнен аңлар өчен ничә минут җитә?
Кай вакыт бер гомердә җитмәскә мөмкин. Нәрсә ул мәхәббәт?
Ихласлылык.
Хыянәтне гафу итә алыр идеңме? Юк, беркайчан да юк. Ә иртән чәйдән башланамы, әллә суданмы? Судан. Белгечлегең буенча син кем? Социолог.
Угу.
Ә тормышта нинди рольләр башкарасың? О, күп төрле рольләр. Ой, алар күп. Хәзер әйтәм. Ага. Хәзер сөйлим. Ул әни. ул мөхәррир ул кыз ул ул ул ул ул әни әни булдымы әни булды булды әни ике тапкыр
мин бик тырышам әйбәт әни булырга вакытым җитми шуңа күрә әни ролен күпертергә телим әмма дә ләкин мин мөхәррир әти әни ой юк кем әле мин яңадан сөйлик әле әйдәгез ничек сөйлибез яңадан бу сорауны бир әби сиңа җавап бир акыллы итеп нинди рольләрне башкарасыз тормышта ә маска хәйтәм Мин әни, мөхәррир, мин дус, тагын, тагын, тагын, тагын, тагын җитәкче. Һәм һәм тагын күп төрле рольдә. Башка торма иде. Хәзер башыңда нинди җыр уйный?

М, Кыю, матур. М, Чын, Ага. ихлас. Мгм. Э, уф. Иң Хәзер, кыен хәзер. чакта кем белән киңәшләшәсең? Әни белән.
Әни минем дустым. Китап укырга вакытың бармы? Бар.
Юлда. Э, эшкә килгәндә 20 минут һәм киткәндә 20 минут һәм ул күләмдә атнасына бер китап килеп чыга. Ого, хәзер Чөнки... син нинди китапта?
Хәзер мин китапта менеджмент буенча китап укыйм. Э, ләкин соңгы китап укыган китап бүген мен укымадым, ә соңгы укыган китабым ул минем э, Сутеевның әкиятләрен кичә кызыма укыдым. Анда әйбер турында иде. Э, нәрсә әле ул?
Әкиятләр нәрсә турында?
Карандаш һәм әтәч турында. Әтәч буялмыйча калган. Һәм ул карандашлар эзләп барган. Анда бик кызык әкият укып кара. Әгәр супер көч э, сайлау мөмкинлеге булса, ниндине теләр идең үзеңә?
Бер, бер юлы биш җирдә булу. О. Э, О, Нәрсә хәзер. мөһимрәк дип саныйсың? Сәләтме, әллә тырышлыкмы?
Мин икесе дә булырга дип тиеш дип уйлыйм. Әгәр андый кешеләр сирәк, әлбәттә. Янымда сәләтлеләр, ә үзем тырышлык белән алам.
Сине ничек чыгырдан чыгарып була?
Бәлки, мөгаен, ул э, әйткән сүзеңдә тормасаң, Әйе. менә бу минем ачуымны бик чыгара инде. Әйткән сеңгән эшлә, эшли, эшли алмыйсың икән, шыпырт кына йөр. Ага.
Кыш бабайга ышанасыңмы? Ышанам, чын күңелдән. Чын күңелдән ышанам һәм ышанмаган кешеләргә аптырыйм. Ничек инде могҗизага ышанмыйча яшәп була? Ә бу яңа ел өчен исемлек төзедеңме, теләкләр исемлеге? Мин кабул итеп алдым кызымнан исемлек. Анда Һәм, ничек? ә- әйе, һәм минем иң зур теләгем ул исемлекне тормышка ашыру. Ә, Зурмы исемлек? Биш пункт, Ага.
берсе-берсе бишәр мең. Акчада үлчәнә торганда. Кудышкыч. Уенчыклар, төрле күлмәкләр. Әйе. Ә Аның- үзеңнең әгәр дә- исемлегең бармы? Аның тормыш э, хыялларын тормышка ашыра алса, мин бәхетле бүгенге көндә. Димәк, синең исемлегең ул аның исемлеге. Минем исемлегем елга бер туган көнгә төзелә. Минем, А. әйе, минем нолига калам да мин э, һәм таратам исемлегемне. Ул да зур була. Мгм. Ә, Әйдә хәзер китап белән юрап алыйк әле. О, әйдә, угаташ. Ага.
Э, Теләсә кайсы битне ач һәм аны тасвирларга аңлатырга тырыш үзеңнең тормышың белән бәйләп. Әйдә.
Хоп. Сагышлы җыр. Җанкай китте чәшкегә батып үлде. Калды башым яшькие.
Әйдә башка шигырь. Сагышлы җыр. Ярар, хәзер, хәзер, хәзер. Без ашыгы имеш. Ә без аны позитив дип караган идек әле. Так, яр. Син кереп ямьләп баккан бакчамның бар төшендә нур калдырганмы җаның? Хәр чәчәге сорый. Кая китте ул? Ханиясе безнең моңсу бустанның. Ниемсез шигырьләр ягә миңа. Радиф абый шундый матур шигырьләр яза иде бит. Укый белмим, укый белмим. Шуңа күрә, әйе.
Нинди телне өйрәнер идең?
Итальян телен. Чөнки Италиягә барырга җыенам. Әйе, әйе. Ул, әлбәттә, коронавирус беткәннән соң, ул быел булырга тиеш иде. Бу минем хыялым. Көне буе Тәмле паста ашап, кояшта кызынып ятарга. Чыт итальян егетләре белән. Яхшы хыял. Әй, рәхмәт.
Ә, Кайсыларын беләсең, нинди телләрне? Татарча, русча һәм инглизчә. Мгм.
Ә, Иң файдалы ризык нәрсә икән? Су.
Су. Судан файдалысын белмим. Таныш булмаган кешегә шалтыратыр алдыннан репетиция ясыйсыңмы? Бер кайчан да юк.
Турыдан-туры шалтыратасыз. Һәрвакытта да.
Кемгә генә булмасын, баламы ул, министр урынбасарымы, телефоны бар икән, димәк, мин шалтыратам. Нәрсә уйлыйсын, сөйләгән вакытта хәл итәм. Әйдә, хәзер фотосурәтләрдә кем икән белеп карыйк әле. О, әйдә, мин яратам бу уенны. Бу Бакый Урманчы. Ә, ул язылган Бакый Урманчы дип. Ә менә бу абыйны мин белмим. Ул Дәрҗәмановка ошаган, ләкин ул түгел ахры. Мин моны белмим дә, бу бакыйны гына таныдым. Бу Хәсән Туфан. Бу апалар, абыйларны шулай ук танымадым. Туфанны гына таныдым. Мөгаен ул э, укучылардыр, бәлки берәр укучылар белән очрашудыр. О, бу безнең э, Казаныбызның элекеге мэры Камил абый Исхаков. Бу Сәйдәш. Салих Сәйдәш, бетте. Менә бу абыйны гына белмәдем. Кем ул дуслар? Карагыз әле. Менә монсы. Комментарийларга языгыз. Менә монда, менә монда күрәсезме? Танымадым.
Алга таба синең өчен нәрсә ул дуслык?
Тугрылык.
Ә әтиеңнең иң әйбәт сыйфаты нинди?
Алар агаң шундый күп.
Берсе менә үзеңә иң якын булганы. Үз-үзенә ышана һәм башына нәрсә килә, шул идеяны тормышка ашыра. Кайчандыр Салават күпередә, сәхнә журналында хәтта мин дә бәлки идея гына булганмындыр, һәм без Аллага шөкер барыбыз да тормышта. Әйбәт проектлар. Кайчан ахыргы тапкыр көлгән идең? Әле генә Син нәрсә өчен язмышка рәхмәтле?
Гаиләм өчен, дусларым өчен, эшем өчен, тормышым өчен, бүгенге көн өчен, бөтен өчен мин рәхмәт э, әйтеп башлыйм көнемне һәм рәхмәт әйтеп бетерәм.
Ә без сиңа бу видеода төшкәнең өчен рәхмәтле.
Рәхмәт сиңа.
Шәп, рәхмәт, сәлам.